Mithun Çakraborti meşhur hindi aktýory. Ol Disko tansçysy filmindäki roly bilen bütin dünýäde we biziň halkymyzyň arasynda meşhur boldy. Bu filmi görmeklik üçin öz wagtynda kinoteatryň kassasynda ýüzlerçe adamlyk hatarlar düzülýärdi. Häzirki wagtda Mithun Çakraborti Hindistanda iň meşhur we baý adamlaryň biri. Bu wideomda Mithun Çakrabortiniň durmuş ýoly, maşgalasy we häzirki wagtdaky ýagdaýy bilen tanşarys. Ýöne ilki bilen kanalyma agza bolup laýk basmany unutmaň. Millionlarça tomaşaçylaryň söýgüli artisti bir müň dokuz ýüz ellinji ýylyň on altynjy iýunynda Kalkutta şäherinde doguldy. Onuň kakasy telefon kompaniýasynda gullukçy bolup işleýärdi. Ejesi bolsa öý hojalykçydy. Mithun maşgalasynda iň uly we ýekeje ogul çaga. Üç kiçi uýasy häzir hem Hindistanda ýaşaýar. Mithun Çakraborti eýýäm çagalygynda höwesjeň teatr çykyşlaryna gatnaşyp, aktýorlyk zehinleri bilen ejesini, kakasyny we mugallymlaryny geň galdyrdy. Mekdepden soň, ýigit Kalkutta şäherindäki Şotland buhtkanasynyň kollejinde himiýa ugrundan okady. Erkinlige bolan söýgüsi we ýaşlyk maksimalizmi ýaş Çakrabortini Maoist syýasy guramasynyň hataryna goşdy. Bir müň dokuz ýüz altmyş ýedinji ýylda ekstremistleriň ýene-de güýçli gozgalaňyndan soň, ýigidiň egindeşleriň köpüsi tussag edildi we uzak ýyl azatlykdan mahrum edildi. Kakasynyň öz wagtynda gatyşmagy netijesinde Mithun dostlaryňka meňzeş ykbaldan gutuldy. Birnäçe wagtdan Mithun Pune şäherindäki abraýly kino institutyna talyplaryň işe alynýandygy barada eşitdi. Bu ýere ýigidiň kabul edilmegi durmuşynda uly öwrülişige getirdi. Ilki bilen, Instituta ýigidi kabul etmekden ýüz öwürdiler. Ýöne onuň özüne çekiji görnüşi we dogabitdi aktýorlyk zehini synag komissiýasynyň pikirini üýtgetdi we Çekrabortiä bilim almaga mümkinçilik berdi. Mithun instituty hormat haty bilen gutardy. Talyp saýlan hünärini ýürekden söýdi, şonuň üçin arzuwyna ýetmek üçin elinden gelenini etdi. Ilkinji söýgüsini Mitkun Çekraborti ýaşlykda tans şöweleginden tapdy. Ýaş ýigidiň saýlan zenany Özüne çekiji owadanlyk modeli Helena Luk boldy. Aşyklar uzak wagtlap durmuş gurup bilmändirler. Pul ýetmezçiligi bagt üçin päsgelçilik bolupdyr. Diňe toýdan soň aşyklar bu kararyň ýalňyşdygyny düşündiler. Aktýoryň we modeliň maşgala durmuşy gysga boldy. Ikinji nika Mithuna bagtly şahsy durmuş getirdi. Çakrabortiniň aýaly aktrisla Ýogita Bali bolup, ol maşgala durmuşy üçin ajaýyp karýerasyny gaýgyrman terk edipdi. Çakrabortiniň dört çagasy bar, üç ogly we bir gyzy. Gyzy Dişani aktýoryň öweý çagasy. Togsanynjy ýyllarda Mithun çagany zibil gabyndan tapdy. Çagajyk aglap gyrylýardy. Adamlar bolsa geçip barýardylar. Hiç kim oňa üns bermedi. Çakraborti çagany alyp, hassahana äkitdi. Meşhur aktýor halas edilen çagany ýatdan çykarmady. Bolan wakany aýalyna gürrüň berdi we är-aýal çagany özleri bilen alyp gitmek islegi bilen gaýdyp geldi. Kagyzlary ýygnandan soň, aktýor çagany gyzlyga aldy. Oňa Dişani diýip at dakdylar. Dişani özüniň öweýdigini bilýär, ýöne hiç wagt özüni oňaýsyz duýmady. Gyzjagazyň sözlerine görä, ene-atasy we doganlary oňa şa gyzy ýaly garaýarlar. Filmlerde ençeme magşuklaryň keşbini döredendigine garamazdan, Mithun Çakraborti göreldeli maşgala adamy boldy. Maşgalanyň ajaýyp baştutany hökmünde sypaýy erkek adamyň keşbi diňe bir gezek kiçijik düwük berdi. Bu dawa-jenjeliň sebäbi ýyldyzyň ýaş aktrisa Şridewä bolan höwesi. Emma metbugatda öjükdiriji makalalara garamazdan, bu romantika disko-tansçynyň maşgalasyny ýok etmedi. Häzirki wagtda Mithun Chakrabortiniň güýç çeşmesi berk nikada bolup, durmuşynyň esasy buýsanjy çagalarynyň üstünlikleridir. Bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda Filmfare žurnaly tomaşaçylaryň ses bermeginde Mithun Chakraborti iň özüne çekiji magşuk aktýory diýip atlandyryldy. Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda iň köp baş rolda oýnan artist hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Dostlary Mithunyň ýyldyz statusyna garamazdan, durmuşda onuň sada adam bolup galýandygyny aýdýarlar. Aktýor meşhurlyga ony ykbalyň özi getirendigine ynanýar. Iki müň on bäşinji ýylda Çakraborti altmyş bäş ýaşyny belledi. Uly ýaşy we gaýtalanýan saglyk problemalary aktýoryň şol ýylda baş filmde çykyş etmegine päsgel bermedi. Mithunyň bütin dünýäde janköýerleri bar, Aktýor SSR-de gowy görülýärdi. Ol birnäçe gezek Russiýa, Özbegistana we beýleki GDA döwletlerine geldi. Bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýyllaryň ahyrynda Mithun Çakraborti Hindistanyň iň baý adamlarynyň birine öwrüldi. Şu wagt ol özüni telekeçi hökmünde synap, ajaýyp Monarh ady bilen myhmanhanalar zynjyryny döretdi. Aktýor biznesden başga-da futbol we kriket toparlarynyň eýesi. Iki müň on dördünji ýylda Mithun Çakraborti Hindi Mejlisine kandidat hökmünde hödürlendi. Aktýor bu teklibi kabul etdi, ýöne saglyk sebäpli ýygnaklara gatnaşmady we yzygiderli ötünç hatlaryny iberýärdi. Soňra kesel sebäpli aktýor deputatyň wezipesinden aýrylmagy barada ýüz tutdy. Iki müň on dokuzynjy ýylyň başynda Mithunyň ölümi barada internetde makalalar peýda bolup başlady. Janköýerler onuň aradan çykandygyna ynanmadylar. Ilki bilen garyndaşlary bu barada hiç hili düşündiriş bermediler. Ýöne soň Çakrabortiniň ogly metbugatda kakasynyň hassahanada adaty synagdan geçýändigi, diridigini we häzirki wagtda saglyk ýagdaýynyň gowudygyny düşündirdi. Çakraborti indi surata düşmeýän bolsa-da, iki ogly Mahaksi we Namaşi Gyzy Dişani Bolliwudda onuň kärini dowam etdirýärler. Onuň ikinji ogly Uşni režissýorlyk we ssenariçilik kärini saýlady. Şu wagta çenli çagalarynyň terbiýesine we durmuşyna gatnaşmaklygy eli degmedik bolsa-da, häzir ol özüni maşgala durmuşyna doly bagyşlady. Mundan başga-da, Mithun Çakraborti tans boýunça konkursyň žuri agzasy bolup, özi hem sahnada tans etmekden ýüz öwürenok. Özüniň biznesinden aktýor ýylda bir ýarym million dollar girdeji alýar. Girdejisinden köp bölegini meşhur aktýor garyplara we onkologik hassalara kömek etmeklige harç edýär. Edýän aladalary üçin Öz halkynyň arasynda ony Dada diýip söýgi bilen atlandyrýarlar. Geljekde siz haýsy meşhur adamlaryň durmuşy barada bilesiňiz gelýär? Bu barada öz kommentariýalaryňyzda ýazyň.